De Maim ass Camper. Sou, an do si mer rëm bei enger weiderer Folg vu Let's Play Contagion. Ech weess, d'Opnam ass zimlech däischter, vun dohier, wann ee wierklech näischt sollt gesinn hat elo, da muss ech e bësse méi hell maachen am YouTube. Mat dobäi sinn den Tom. Salut.
An de Jeff. Haut si mer scho mol e bësse méi wéi d'lescht Kéier. Salut. Jeff Henning mellt, wéi kéim ech héieren, dass du Salut sees? Nee, ech meine Geck. Okay, spring Ech hun rem enker Sonden, ech kréien an letzter Zäit wierklech nemmen nach Sondes Zäit fir ze spillen. Aah leck mech dach! Aah! Oh mee Tom, hal deng Maul!
Aah!
Aah! Lo kann ech rem eng ganz Ronn als Zombie spillen, schön! Oh mee Tom!
Oh mee Jongen! Ech war der Juegd op iech, passt dir nemmen op, gell? Oh Jeff, wou bass de drun? Mech huet grad een erschoss man. Wow, wow, wow, wow. Ok, ech stierwen. Peter, ech héieren dass ee ganz an der Géigend schéisst, mee ech weess awer net. To in balloon has. Setz der hei am, setz der hei an den Hecke man! Wat ass dat do da fir e Vull? Dat ass jo mol e richtegen, richtegt Aarschlach gell? Ech schwieren der. Mat mol, mat mol Juegd op den,

Ech scheissen och direkt emol op d'Spiller well si hun mech och schon am Ufang direkt erschoss. Hei ass en Zombie am Haus, hei ass en Tippchen am Haus. Ech gesin och ee viru mer. Hei ass een.
Wat hei war wou ech gestuerwe sin ass och en Tippche gewiescht am Haus giff ech soen. Was? Oh nee, los net dass hei nach Diere sin. Deen ass hei uewen. Wart, se ass am Haus, hei kann een net sin.

Ech kréien d'Zäit net, Mann! Oh, lo huet se eemol gekritt, dat gëtt et net, Mann! Nee, mee hien ass awer och vreckt. Hien ass fort. Mengen ass vreckt. Huet een e getraff? Nee, oder, oder en ass infizéiert gewiescht, wéi een en getraff huet. Nee, se ass raus. Elmo left the game. Nee, dat war net den Elmo, et war den. Den El Burrito. Oh Blaze, s ass deng Frëndlech gell, Nigger Player Zombies, déck Feigel. Gell? Sou, ech kommen.
Kann et ass erëm een deen et verléiere kann.
Ok, elo sinn d'Dieren all gezou.
Wär mol schéi wann ech erëm eng Kéier kënnt iwwerliewen sou. Ech wär och déck frou.

Oh nee. Ah, ech konnt awer nach raus, ok. Ech mengen Zombie ass dat Letzt wat een a sengem Sprangschlass wëll. Ech wären da grad am schéisse ginn. An ech hu Followers. Camping is a dick move. Mä ech mengen ech hu grad héieren dass d'Saach iergendwou zouneelt. Ja? Ja, ech héieren ze riets vu Well mir. hannen sinn der och déck vill Zombien.

Escape. Ehm, Extraction, war es dat schon mei? Äh, Geisele fannen a se a Sécherheet bréngen. An Panic? Panikéier, kee Plang.
Mir si vu gesi wat dat soll sinn ne.
Misst een jo. Panic Classic Escape huel mer Escape an dann huele mer Biotech, ne déi hat ech nach net.
Egal. Äh, a wie kann man dat spillen? Ah, einfach op Joint Server, ne? Jo. Äh, hä? Was start okay.
Game? Ah, lo gis am rum e schéine Ladebildschirm. Ech hätte Biotech ass dat vu wou alles komm ass in dem Spiel hei. 100 pro. Discord gëtt souwisst full.
Dofir man. Sou, an ech kann Iech mat Freude berichten, dass ech mëttlerweil schon gläich annerhalwe Sixpack gedronk hunn, vun dohier geet dat Ganzt vill méi einfach vun der Hand. Allen, de Server ass voll. Du bass op e Server gaangen, wou just 7 Leit kënnen drop sinn. Wierklech?
Ech sinn am gaangen eng Loots ze joinen, gell?
Jong, dir maacht mech fäerdeg, gell?

Allen, start an verneit d'Spill. Et kënnt schonn een no. Jo, sou, do sinn ech dran, mee ech muss nach erausgoen als éischt.
Oh mee komm. Elo kéint ech am Fong dee Kulai spillen, gell, muss ech jetzt echt erausgoen, gell. Ech spille los. Spill, mir man als éischt eng Partie op. Ja, ech sinn, nee, ech sinn Game. Find Game.
Ech lo raus, lo sinn ech dran. Wie mat dat gutt? Find Game oder Start Game? Ma einfach neit op. Ma da man ech Start Game. Escape an der Biotech. Äh, Difficulty huel mer mol einfach, äh, soll mer mol easy huelen.
Ja. Ok Nummer easy wa mer sou mega gutt Spiller sinn. Ah mir sinn déi bescht. Sou. Ech hunn normal.
Ja?
Ja. Voll normal ee. Eh. So ech kann en eege Server opmagen, wéi krass sinn ech dann drop? So Dir musst mir elo nojoinen huelen ech un, nee?
Jo ech huelen. Oh. Oder och net.
Geet dat net?
Bei mir, also ech gesinn dech net. Gi mol bei Friends.
Ach net.
Bei mir ass Net nach oder bass schon drop? Mir ass nach net ze lueden.
Ah lo geet et.
Super bockeg! Jo jo ech war elo Werbung heemlecher beim Let's Play, ech kréi Geld dofir. Also wann ech beim Spillen sin an ech will eppes Guddes drénken dann drénken ech emmer mäi Superbock.
Wait disconnect, wat leeft? Jo Jeff net all Server wëll dech op sech hun.

Refresh all. Hei open server browser geet och. Nee dat geet nee dat dat geet mee ech sichen emol e Server waart emol. Mee du fënns emol nëmme 5 Serveren. Nee hei sinn och scho déck vill. Ech fann der mega vill gell.
Okay sinn se. Ech gesinn der nëmme 6 Stéck wou Spiller drop sinn. Hei do ass eppes mat Biotech mat 3 Spiller. Sou kommt mir elo einfach no. Ok.
Mondi krit Schëff nach mol. Bass du um Fox? Jo.

Jop, dee war schon wéi. Hei owen ass en Zombie. Ja?
Jo, zwee Stéck, kuck. Oh mee Tom, du muss se och richteg treffen! Ech si guer do, gell?
Den aneren Tom. Ja, dat war fir mech.
Oh.
Mir ginn an e Gebai era fir ze escapen. Hm.

Ass jo och recht. Boah, haut ass rem so'n Dag, gell? Boah, komm mal einfach in den Server, gell? Ech krieg Bock méi rem ze warden, hei. Äh, wat hun mer dann hei nach? Rotting Adventures, normal, hunted, loop only, nee merci.

Okay.
Mengen net. Ech kann näischt méi man!
Ech lueden no.
Boah, ech meng mei Contention hänkt. Ech meng du bass einfach hänkt. Deng Mamm hänkt. Pass op, do ass nach e Fettsak. Dat mat der Schrout huet en net verstan, dass et ëm Headshots geet. Ah, an hatt stierft. Hatt verwandelt sech, honnertprozenteg.
Äh, do sinn nach Zombien.
Zellblock A hues du héieren? Jo, mir sinn op Zellblock A hei. Ah.
Okay, wat seet den Handy elo? We need to head to Cellblock B. Okay, mir mussen a B. Boss B. Boah, pass op déi blond Schécks op, hie muss nei Trape sécher rop, do kommen nämlech Zombie erof.
Mee Jong, da waart da mol op mech. Hei duerf sin der zimlech vill. Ech wees, ech bräicht och mol eng nei Waff iergendwann. Boah, déi sin der zimlech vill, eh.
Oh, ech sin Zombie, wat sin ech Zombie? Hä? Pass op dech auf, oh Boss Jeff.

Äh, ech mengen Zombie kriegen Dir net opgehalen.
Ech sinn die Mapper nach nie gespillt, ech wees gönnt vun hei Waffe soll fannen oder so.
Wie schießt hei am Dinge da gell?
Kriegen die Dir überhaupt op? Ah, du bist aber der Dir? Ja. Keine Ahnung, ich probiere mal. Schon einfach meine Leute, alle gut, meine Leute, die schon kommen da hin, also.

Alles. Wow, ech hu keen eenzege krut. Menno. Ech hun nach kee gesin säit ech gestuerwe sin. Tom zerréit sech hei iergendwou géint eng Mauer déi ganz Zäit laaf wou se Huebelsicher. Dat ass.
Dat ass hei an dem dem Raum wou sech grad verstoppt. Ah ech sin an Zellblock A, okay.
Ech sin och elo bei A. An dem Raum sëtzt se. Da waart hei nach Zombien. Hei hannen an dem enge Raum do do wou en dran ass do den. Jo mir musse vu bausse ran iergendwéi. Mussen an rëm. Meng Jongen si lo am gang d'Dieren op ze halen.
A uewen op ass esou en wis den Zellenblock Verteidegungsdéngen do muss dat era sëtzen wou mer letzte raus geklommen sinn. Ech gi lo mol hin a waarden.
Ech kommen hei net erop gell.

Wéi ewell an dem Zellblock war. Et ass no een do, gell?
Wou leeft en nach?
De Kongwolf.
Kongwolf, jo. Campt se iergendwou am Eck. Sou weit erëm iergendwou sech déck verschanzt hunn déi Dénger. Buschen ass keen.
Hei si mol lauter Läichen.
Jo, ech gesinn déi och. Hei hat déi Wandel esouguer. Hei sinn ech erëm am A.
Wat leeft?

Oh, pass op, ha sinn. Los zou all. Ja. Die kommen duerch.
Ok, ha geet gutt weide, mir mussen duerch. Ha sinn och hei banne gell.
Ah, hei ass dat vu Chicks Period hat.
Tom, oh, wien ass hei hanne, wien ass dat du? Ah, pass du. Wo si di hin? Ech probéieren der een. Ech an Tom, mir sinn hei alleng.
Ech sinn ha Harry, ech sinn beim Harry hei, na wéi?
Hei geet net weider. Ech wéilt gär Waffe fannen, putain. Ja, mir mussen zréck, hei geet net weider.
An da uewen hin da. Mir hätte misse riets goen, Mann. Guck mol, wat den Handy seet.
Dein Tippchen zerkënnt och am Moment, gell? Ass dick witzeg. Laf enke laang mat dengem Tippchen.

Ok, wéi komme mer elo weider? Mir mussen trotzdem hei duerch, mir mussen Zellblock A.
Wéi? Mir sinn net ze a Brand gestach.
Ah, hie muss löschen, hatt muss löschen! Mir mussen alleguer löschen wahrscheinlech. Nee, hatt muss löschen. Kënnt erëm Zombie, kënnt Zombie, réckelt mol!
Boah, déi Stéckser zerbréngt eis eege Leit ëm, gell?

Take the lead, we'll follow you, cause we don't know the map. Schwätz du mat deene grad? Jo.
Jo, hien huet jo am Spill geschwat. Ech hunn de Schlëssel.
Nee, Pocket Light war Oh, ech hunn dat. déi einfach gemute, gell. Ech hu kee Bock op deen, deen huet domat geschwätz. Nee, mee hie sot, et brauch een Schlëssel. An die Schlëssel komme net eran.
Ja mir brauchen hei e Schlëssel fir op déi Dier.
Ma ja, kuck, hei geet eran, nee?
Äh, ech mengen déi Zombien hier ass just besonnesch glécklech elo, gell?
Déi sinn do mega fein. Huet een de Schlëssel?
Nö. Kuck mol eng Kéier bei de Spiller, Jee Batzu, gesäit dat aus wéi wann dat e Schlëssel hätt?

Wéi gäil! E Lavabo an der Toilette agebaut.
Hat ass hei gell? Hat ass erëm am Ufank gell? Jo, mee si si si schwätze mat een op Englesch gell, mee si sichen de Schlëssel.
Mädchen zéiert souwisou sou en Geesserche méi. Déi vu Kung Fu Fighting, net Kung Fu Fighting, mee den de Mister Miyagi. Hei! Ah jo. Huh?
Hei! Net an Zellen dran, nee. Déi ass op bei B, oder fir a B. Jo. Kuck op däin Handy, Arlen, dee vibréiert jo déi ganz Zäit. Jo, mee ech maache jo am richte Liewen, ech liese keng SMS. Let's go to the Guard Station 3.

Muss erof kucken jo.
Ja also Guard Station 3 musse mer fannen.
Ech sinn erëm niwwou géint d'Dier hämmeren. Geet déi Dier net op?
Nee dat ass zou.
Ah looss se do mol duerchkommen.

Oh ech hun nach eppes fonnt.
Zwee raus.
Bingo ech hun eng Pumpgun. Di Wichser. Awer nëmme 6 Schoss drop. Gëff mer se heino. Huel de Medikit mat ne? Nö.
Wou ass et dann? Dee läit hei op der Déngen hei. Do drop läit se. Wou?
Hei um. Ah dat? Do jo.
I just dropped the box right here.

Wou?
Da komm eng zerhuelen Trap rop, nee? Jo.
Ass nu wéi? Voilà, mir musse laanscht hien. Hien ass do, wou mir eraus mussen.
Wou ass hien do? Ass deen hei?
Sou.
Good job.
Nach 15, 28 Schëss, gell?

Mee kënn do net eran, well do e Stull niewendru läit, dee wou brennt. Ultra realistesch. Ok, mir kënnen an de Lift eran.
Jo. Firwat kann mer do näischt drécken? Ah! Ah! Mir mussen an de Lift erof, mir mussen hei an de Lift.

Déi Dier huelen déi am noosten bei A ass an dann do kënnt een. Ok ma komm mer gi mol an den A hei eranner hei mir mussen hei wou mer am Ufank duerch gaange sinn nee? Jo wou geet dat da scho méi duerch?
Hei hei an dann hei. Ah jo esou ass et jo. Jo well ass hei Block B oder D an dann eng Dier an dann. Hei ass elo A.
Jo mir mussen d'Trap erëm rop. Mengen ech.
Ass net iergendwou e Mongo-Zombie ënnerwee? Ech hat lo net alles gecheckt. Mongo-Zombie?
Jo, sou iergendeppes komesches wat hei geschlach ass hunn ech grad héieren. Fir also virdrun hunn ech dat gesinn an héieren. Ok, ech si lo bei A, uewen bei dem Wachtdéngens. Do wou mer dee fetten Zombie ëmgeluet hunn. Hei ass lo B. Ech sinn och bei dir. Pass op, si kënnen och, si sinn och nach ëmmer do, déi aner. Hei hannen ass, da geet nach weider.

Lost in prison. Ok.
Mir musse bei B an dann Richtung an dann Richtung A gëtt et eng Dir, wou een an d'Bürosgebaier kënn. Richtung A? Jo A ass hei vir. Ech meng dat ass dann hei. Jo, de war och virdru jo eragelaf. Jo.
An dann iergendwou, also ganz uewe bei B, an dann Richtung Adelech Bürosgebai, an dann eppes fannen, wou ee ropkënnt. Jo, well hei war nämlech elo e Feier, hei beim Lift. Jo. Mä hei ass awer keng Leeder bannen dran, oder ass hei eng? Nee. Nee, do kënnt een och net eraus. Da muss mer mol kucke wou. Before we have the escalators, well that's. Yeah.

Wou sidd Dir dann? Hei sinn d'Fändelen, jo, an dann?
Ëmmer weider do!
D'Feier ass down. Release, Chief. Hei, komm hei.
Ja, okay.
Kommen info Zombien.
Sollen se kommen.
Hei sinn der och. Okay, looss se erauskommen.
Äh, hei geet et ra. Hannert eis, hannert eis!
Schéin!
Ok, Mine fonnt. Hei, Trapen rof, hei gëtt et eng eng äh, eng Waffendéngen. Waffenkammer! Voilà. Hei, Trape ganz rof. Oh, si mega vill Zombie, gell?
Äh, si Trappe ganz rof gaangen? Ganz rof, ja.
Ah, okay, du se da.
Zo sta op ma.
Ma opwatsch ganz.
Zack. Zwischen zwei Waffen dra sinn. Ja, hei vielleicht lo net, mee...

Um Buedem, um Buedem! Ah, do leeft nach esou een. Se stierft net, Mann. Mee der freckt, nee? Jo, se freckt. Hei sinn der nach. Oh, hei sinn der nach mega vill, déi kommen. Hal op! Hei läit nach eng MPK um Buedem. Oh, déi kann ech mer huelen.
Muss keen eng gebrauchen.
Ech hunn nämlech Munitioun dofir. Ah, man, huel du der se.
Ech kann engem d'Schroutflënt ginn. Ah, et ass souwisou keng Munitioun. Hei, Jeff, hei. Eng Schrout hunn ech och.

Hun en eppes fonnt? Ech hu Munitioun fir six Sauer fonnt. Ok, ech méi mir leen d'Bak, mee déi aner hu schon verluer. Sin un an der Garage gaang. Wou sidd dir? Sidd dir erof gaangen? Ech sin an enger Garage, jo. Ech sin hei lo beim Exit Schëld. Da muss der vläicht op déi aner Leit waarden, nee? Jo, mee déi aner sin all fortgelaf. Ech laf lo eleng ronderëm. Ech sin hei. Wou sidd dir?
Ech si bei dem Schéisstand.

Ech verbanne mech mol ne. Jongen, hutt der héieren, mir musse rëm rop. Wéi war, wat hues de uewen?
Ah, hie kennt d'Map, hien huet d'Bolt Cutters fonnt, mir mussen op den Daach. A wou komme mer op den Daach da lo?
Bah, mir kommen do op den Daach, wou mir virdrun erofkomm sinn. Hei ran. Do ass emol de Jeff.
Mir hu Munitioun um Buedem, ech hunn näischt méi. We're on our way.
No, eng Schoss an e klenger.

Ass deen do hannendrun? Ech
hu keng Waff, keng Munitioun méi, näischt méi.
Wou sidd der da lo? Kommt der lo? Ech kann der nach eng Schrout ginn.
Jeff, komm, hei eropper. Hei, ech sinn.
Ech sinn ënnen am Eck. Hei sinn ech.
Dat ass et hiert. Ech si lo beim.
Den Tom ass bei mir. Mir si lo um Wee fir ganz erop. Ech sinn ee Schwaarzen. Wien ass de Jeff? Hues du de Glatzkapp? Du bass guer bei eis. Komm mat erop, ech si beim Tom. Du muss ganz erop d'Trap, mengen ech, nee? Yeah yeah mir musse ganz erop. Treppen aus ganz erop ok ma ech warden ëwen op ärch. Ech sin haler duerch eng Fënster geklomm. Do ass de Jeff.
Tom wou bass du dann? En ass op duerch déi Fënster ënnen. Ech sin elo ëwen a hei geet nach weider erop.
Ass et déi hei Dier? Jo wahrscheinlech. Net bei d'Büroen, komm weider Trapen erop. Hei ass e Lift. Voilà, hie war elo hei iergendwou. Hei lénks. Mee du bass guer net bei eis, Tom, gell? Mee ech sinn ee schwaarze Flick. Hei ass en. Ah, do bass de jo.
Hei ass de Glatzkapp, hei ass. Ah, hei sinn si.

Ah dass deen hei gelaf ass, ok si sinn hei. Fuck no zwee Schëss.
Ech awer ech kann der meng MP K ënner ginn, ech hunn nach 40 Schoss an der Pistoul.

Äh, hei ass en décke roude Knäppchen. Soll ech dee vläicht drécken? Nee, nee.
Firwat net? Hie seet, mir sollen. Äh, okay, drécken, an da muss mer eriwwerlafen. Drécken.

Kommt erop mam.
Scheiße. Die Eschke muss selbst backen.
Mir noch net gepackt gell. Oh, schon am Munition mein Mann. Wow. Du sollst ran! Ma ab! Ma ab! Ech kommen och geheier op gell ech schwieren der. Ja béises Jongen béises ech sinn och dran
oh wéi gäil prison break putain oh do war ze der Wäert gell leck mech am Arsch
do war ze all Ellen der Wäert a mir hunn et all gutt gepackt mengen ech nee? Ech menge jo.
Nee ech schéiss nach. Mee et ass ee jo gestuerwen dee wou ech ëmgeluet hunn. Jo.
Deen huet sech verwandelt. Ass e bësse laangt Let's Play gewiescht, e bësse schäiss am Ufank.
Jo.
Dir weess net wou de ass mengen ech. Run.

Jo ech hat een ëmgëtt dee wou ech verwandelt hat. De Kongwolf.
Ech hun 65 Prozent Genauegkeet, domat sin ech zefridden. Favorite weapon sechs Auer. Oh 55 Prozent what the fuck gell. Jo mee ech hun nëmme mat der Pistoul Headshots verpasst. Sou ma ech géing soen och wann lo eng nei Partie ufänkt dann soen ech iech merci fir d'Nokucken, ech hoffen et huet iech gefall och wann am Ufank e bëssen Gekniwwels war. Da bis déi nächst Kéier, merci fir d'Nokucken, ciao.
Salut. Ciao.